mali hi ku n'wana wa vona vona hi voxe va na mali ntombi leyiwani va lava ku phikizano aka yona ka majaha lama teke haleno munhu un'wana na un'wanyani ku na bakiti ra viriviri leri munhu un'wana na un'wana a faneleke a ri nwa ntombi leyiwani va ri hi sasa Loko munhu un'wana na un'wana a kha a nwa virivirileriwa ka majala manharhu ma lava ku tombhiliwa ni ku phikizana ka vona loko a nwa munhu va ri a nga endli ku o nwa a za heta um inkomo mavoko ma kheseka eh inkomo se sweswiwani hi ta languta tona xigwili ku vona va ri yini ntombi ya vona va ta vitana vanhu lava nga ta phikizanela madodha lawani va ta kota ku tala mahlweni ka viriviri um va ta kota ku nwa viriviriri vanhu va teka nsati wa vona hi wun'we wun'we a nga tekiwi vanhu hinkwavo loyi a nga ta nwa hambiloko vo nwa hi vunharhu bya vona mara tatana xigwili va ta lava munhu wun'we la nga ta va na matimba u ba bakiti leriwani ri hela hikwaro i koma tatana xigwili nkarhi wu le ka n'wina e eh, avuxeni na mi xeweta hinkwerhu hi vito ra hosi ya hina yesu kreste te na mi xeweta hi vito ra hina yesu kreste a ngo amen vanhu kwini sorry hi vito ra hosi ya hina yesu kreste na mi xeweta hayi leswa xikhongela hi swa hina ni hina ntirho wa hina ku hlayela timali wa ri vona na khwiri ri hayi ri komba mali se mina na nghamu leyi ya mina leyi um ni vula hi tshamile hansi hi lava ku fambisa n'wana wun'we a ya vukatini hi vona ku se u kurile yona ntombi liya mi yi vonaka na xidloko lahaya ha vanghana wa kona stella a ni zini lawa mali ya munhu mina mali yi tele le ka absa hi leswo bengi leyi yo tlhemuka hi mali ya mina se lexi ni xi lavaka ku viriviri leri nwiwa munhu a heta viri leri hi ku nwa a nga ndla loko dyambu ri la ku tumbela hi nkanyi lowuya ni wu kuma wu phasini

Loko ni mita moya, khwiri ra mina ra xurha, a nyama leyi ni nga yi phasa, ni ta dlaya lembe hinkwalo. Khani mamba, khani mamba, khani mamba, Xikwembu xa matimba, khani mamba, khani mamba. Khani mamba khani mamba khani wena hosi xikwembu xa mpandla yo hatima loko ni xitota fixo yile ya hatima ya hi tlunya wena wena ku gqoka bemudi ya ku boxeka swikhwama hewa u se tshama u kuma mali u chela xikhwameni a tintswalo ta wena a ti ni tsakisanga hosi pelapela ni ya hanya kwihi a ku sungula ni ri yi ntlhamu leniya Ni nga phasi. Sweswi na ri ni phasa ni ka thula. Hosi ni xisiwana xa wena pela. Se swini sweswi i a ntangu. A ni ntswanile rhandzu ti suka ka wena. Hosi a ni ya leswaku u munhu nkulu na mpe wa ni hindza. Hambi Yesu n'wana wa wena a yo za a fa a fa a fa a ta kwale u nga kona a nga endlangi leswi. A titswalo ta wena hosi na tiwona mara ha ti heta ni ka thula pela ha hosi hosi a ni ya leswaku nkulu wa munhu hambi yesu a za a ta hi ndlela leyi nga ta ta hi yona a ngo swi vonangi leswi ni rivalele loko mara leswo tanga ha a swi ni tsakisangi amen

Wena, wena wa hi hava mpandla, u ta mi lamusisa. Hosi, ni rivaleni ncisiwana, u swi vo ini hlakaleriwini? Mina ni ku loko ni suka Misambiki ni tsutsuma hosi-wena ni ta lomu Joni lowu mi ta fuma. Wu ni bela ntlhamu lowu nga le ndzhaku ka nkuhlu leyi. Nkama wo hisa wa swimatana. Vona, hosi, ini wi ni chayisa buruku ya mina ni nga yi tshemba, ni yi rha ndzhaku hi mbilu na moya. tirhisela ntirho le ka mufambisi wa ntirho mina lexi xi lavaka no lava ku tirhi wu famba kahle kun'wana u tekiwa hi mani kumbe hi mani ka n'wina mi nga kwalaha laha nga ta tinywela viriviri a nga ndlangu a za heta swa yena u tirhwalela ntombi ni ta n'wi ndlela khuvu kula hayi namuntlha namuntlha ni lava ku vona ku i mani la nga ta nwa a heta se loko ri fika siku u ta endla khuvu kun'wana luya a famba a mbala pfuma a famba hi riririririri a beni mavoko ni yimisa mc nkomo um eh, madoda mabaji ya mavona ku saseka ka n'wina leswi mi nga sasekisa xona tombi leyi tshamini na mahlweni un'wana na un'wana laha a sungulaka hi layeni a sungula a ya ka tom a ya ka viriviri a ni va viriviri leriwani laha hlulaka wa n'wi teka a hlulaka viriviri kambana yena viri u ni bela ntlhamu lowuya xirende xa mina xa foma hosi loko mina na wena ya holovini wo ni rivalela wena loko u ya swa wena ya ri ya ntlhamu leyi u veka mali chekasini ni fika ni thumba Ni ta xava yindlu, ni ta nghena endlwini, ni landza vana le kaya ka matlhanga le, va ta, hi ta tshama swin'undzwini. Hosi, ni rivaleli, ni nge rivali, namadyambu loko ni fika endlwini, ni ta khongela, hambiloko ni nga ta dya wutla, ni xava hi chukela. Hosi, xipano xa wena a xi ni tsakisangi, we ni ba mahala, ni wena hosi, u ta yi ni dya.

loko munhu a dya leswiya a ta swi rhikan'we yana pedi ku ya mutikhutini na a dya makayi ni chuwu ni ta wisisa a ndhona kumbe munhu a nga lorha a nga lorha hi mihlekete ya hala kaya leyo hayi a lomu joni a wu tomula lomu lawawa ma ha na ha wisa ku ankanyini wa lowu ku hana nyoka na ha wisa

se ni n'wi sayinela cheke ya hundred thousand famba na yona andulu wanga ku mina selo nyana wa vuloyinyana hayi hayi hayi swi tsandzekile va tele nyana kuma khana va a ndzi lava mali ya mune la ku viriviri leri hela na muthali ah ni nge ni viriviri ra n'wini isati na n'wi lava kambe viriviri leri ra bava leri ta ri heta leri hayi leri ta swa boha ri hela leri eish hale ku ri koteni heyi

ana yo mi ringa Hey, mtsawu na kombi la mutini. se u lava yini lava saka hambi va tsotsowana lava va nga tsandzeka lava ku nwa swilo leswi hi ni nge tsandzeki leswi se na yi hlambi swo ringana wena u ta ta- u nga ri heta viriviri leri Eh, kata mina wa n'wi twa n'wana lowu wa n'wi twa mfana lowu ni vona yena a a hi n'wi niki nyana chasi kumbexani hayi yena u ta

Yini wini? Hayi, a ni tsandzeki na tlhelela. Hayi, hayi, ni tsandzekile wo za ku. Hayi, eh, eh. Sala na yona ntombi ya n'wina na hi laha. Hayi, hayi. U tsandzekile, u tsandzekile. A ma ri masweswi ma yini wona? Na le mbali. ha salani mi ni hakaya nga ku mi dyekana nakona famba hayi mi nge swi koti swa n'wina sweswo yeyeyeyeyeyi vava gede kwale vuya ta huma gede hi le hala vuya loko ku dawa kwaviriviri la ku tlula ndhara ta mina a ku humi ku gede u ta tala nga ta wina ntombi leya mina leya ni la mali ya munhu ngamali kwayo amchadi loyi nga to vula muchadi lawayo kona e wo famba sesi mina ni swi languti sweswo kumbe u ta ri kota veliveli famba famba u nga ze lanuse famba ndhawu yini aye aye ndoda eh akufuna ha pfuneka eh, ni twi swa ku na muchado eh, na mina mi lava sati khale ni mi lava ma u twele tombe na wena a na mina na mi lava ma u tandi wo tala ya loya ngo tshama mina ngo ni tandi ni ku va munhu khale ka tini nghena kona xona kona na wena hi toma xa teka n'wana wa mina n'wana wa mina ni nga lava ndzhambi kwani a ni nga swi lava tlula gede swa fana na yena ya munhu tomaxi hayi mara hi ndlela leyi ni e-e hayi na ku Hayi, ni ndlela leyi. hlambiki siku mani hayi mara na wona tomaxi u riviri leri wa nga ri kota leriwani hayi ta ri kota ri tsambi lava makhwiri hinkwavo lavawani wena wo lalisa sweswi a nga ri heta viriviri leri wena hayi mani

okay so se ni ngo mi se ka jeka ye kwa mina ni ngo endli leswa swa na ma ni ngo put mina ni endli swa endla ho fana leswa